tinokuchingamidzai kuchirongwa myriad interview zita ndilinet benet nhasi muchirongwa chedu chezuva ranhasi tatsikwa namirimai nedenga uye anozikana kunzi vimhofu anoimba musambo wechinyakare tinokuchingamidza kuchirongwa chedu muzuva ranhasi tinotenda makadii muri ezimbabwe makadii vatsigiri vedu vimhofu endidziva rembira Tinokutenda zvikuru kwazvo Vee Mhofu makatida kunyatsokuziva kutanga kwamakaita kuridza zvembira izvi zvikana kuti musambo wedezi vazhinji vangada kuziva maita henyu eh, ndakatanga kuridza mbira ndichiri mwana mudiki i think nda ndiri kumagrade 5 grade 6 ikoko ya eh, kutanga kwazvakaita ndiri munhuwo aifarira zvekutamba zvakanyanyisisa eh, handaizvigona zvekutotamba chaizvo redhiyo saka ndai ndakakurira kumusha kunonzi kwamusana kushamva ndokune vabereki vangu baba vangu namai vangu e, saka taigara pamashops patownship baba vangu vane shop ipapo saka ndaitengesa mushop ndichii ndiri mupfana ndaidzidziswa kutengesa mushop ndichididi saka ndoma ndaizowana mukana wekuzoridza vana kanda bongomeni nanayondo sister saka ndaigona kutotamba pavheranda ndotiunganidza vanhu zvo zvekutoti vanhu vanenge mumabhava vachimwa hwahwa vachididi vaizopedzera vatozoungana ndisati ndatombokwanisa kuita zvekuridza izvo zvisati zvavamo e, ndo zvinhu zvandakatanga kucherechedza kuti ah, pane zvimwe zviripo pandiri nezvekuimba asi ndasingazivi kuti ndokwanisa kuzoridza ndichiimba saka kuzoridza zvakazouya sekuti e, ndakazonhonga mbira mumvura yandakanhonga mbira aiyoyo ah, yatinyanye kuitaura hedu asi ndakanhonga mbira ndopazvakatangira taitotwina hedu kumvura tididi saka kumusha ikoko ndopandakazotanga kuti ah pandakazonzi namdara wangu no kana vanhu vangambira chengetai tidaidai pane zvinozozva zvirevo zvinozovapo muchivanhu saka kuzo isusu kumba kwedu kunoitwa chivanhu baba vangu vanoita matare vanorapa tichiremba isvikiro saka panogara pachiungana vanhu vakawanda tichididi tinoita mabira gore rega rega saka ndopanakazopihwawo e, dzidziso yekuti no kana zvafamba zvakadai e, ukazoona wava kurota kana kuti ukaona pane zvinei zvaitika unokwanisa kuzotora mbira iyoyo zvidzidzira saka zvakazobva zvaitika saizvozvozvo ndakatanga kurota ndichidzidziswa mbira e, Song yandakatanga kuridza mbira inini inonzi Chaminuka ndiMambo yairidzwa vanoziva mbira ndifunga vanoziva yavanoti Nyamaropa vamwe vazhinji vanoziva kuti Jongi Mombe Yembudzi asi pachivanhu matare inonzi Nyamaropa ndosong yandakatanga kudzidzira kuhope ndichitoita zvekurota chidzidziswa zvaitoita sedrama sekutamba ndatomuka ndichiti a ah, ndarota tichidzidziswa mbira zvikanzi a ah, tora mbira dzei dzekudzidzira ndokudzidzira kwandakatanga kutoita kuridza mbira Eh, ndichizosanganawo nevamwe vanhu kwaiva nevanhu vairidza mbira kumusha ikoko vamwe vaitwa ana mdara nice eh, nevamwe vaitwa ana matemai matemai akazenga akuridza mbira akashaika nawo anga akuridza mbira achienda kunana united states koko aishanda nasekuru vangu hanzvadzi yamai vangu ainzi tendai mushawato Eh, vachiita band ravo rainzi neravauya brothers saka vaiuya kumusha kuti egere ikoko vachiuya nevaimbi vakawanda vandaiona maartist eh, vanosanganisa vana simon chimbetu vana john chibadura vaiuya nawo saka zvaindi inspire zvaindisimudzira ndichiona mungoziva kalife kevaimbi ah, zvaindisimudzira tikaona kuti ah, ko vana vanombozvomza sei vachiuya nemota dziri tinted vachiunganirwa vachididi tinonzi ah ndivo avo vanhu vachitorwa mapicture saka dzimwe dzenguva vaizombotora magitare vachiridza nemarimba nembira pavanongosiya pasi ndopandaiva ndatoro ii haa ah, ndaitonzi haa imi nochinunura magitare nochinunura mbira saka ndakatozoona kuti ndakatanga kugaina mbichana mbichana nekubatawo nekusangana nevanhu vanoridza ukaona vari kuridza teerera zvaari kuridza ubva wabata e, hapasi pese paunorota vazhinji vanofunga kuti zvekurota ndezvekunyepa zvinoitika ini ndini mumwe wacho ndino ndakasangana nazvo asi hazviitike mazuva ose hazviitike pose pose e, pamwe pacho unogona kutorota utori pashow uchipefoma song yausingazivi iri tori hit song vanhu vachiimba singalong vachikudaira ah, utomuka uchiti song iyi yakaimbwa kupi utoona kuti ah, song yenyowani wotanga kutotora peni wakutoinyora eh, pamwe pacho zvinogona kutouya sekuti uri kufamba kana kudriver kana muroad kana kui kazhinji dzimwe dzimbo dzaiuya ndichifudza mombe ndo dzimbo dzizhinji dzakauya dziri kuita mahits now dzaiuya ndichifudza mombe ndiri kumusha nditori kumasango chaivo togara pasi tonzwa voice riri kungoimba unongonzwa melody inongoringa mumusoro mako unhu ah, kutoti unondoongocheuka kuti ko ndiani ari kuimba uzoona ina uri wega kuti pana vanhu vauinawo hapana ari kuimba ubva wazoti ah, pane song iri kubuda utonyazo kuidzikamisa pfungwa dzavo pay attention kune voice utonyazonzwa kuti marinix ari kuenda nekupi utanga kutotora peni wakugadzirisa mm -hmm totarisa kuti makatanga kuridza mbira muine 12 years uye zita regroup renyu rinonzi dziva rembira zvinoratidza kuti rakainspirwa mm-hmm. nekunhuka kwamakaita mbira mumvura unogona kungotizivisa kuti maimbotambana kana bongomana nayo mm. ndo sister vanhu vanobva kudrc mm. imuri muno muzimbabwe vo mafunga kuti aenda kutaun nda kuimbresa our mm. culture imuri muzimbabwe makuita zvekuridzambira mungangotitsanangura zvishoma ipaa ya sezvanamboreva kuti kana zviri muropa ka pane mavambo azvo nemutumbi wazvo nekwazvinei zvichienda saka ndinoona sekuti anga ari mavambo yekutoratidza vanhu kuti kana kuratidza vehukama kana kuti vemhuri kuti pane zviripo pane chipo chiripo chinoda kusimudzirwa chipo chese chinenge chiri pamunhu chinotoda kusimudzirwa chotoda kunechwa chotoda kugurumwa chotoda kuumbiridzwa nevari padhuze nevehukama vange vabereki kana chipo chese chikasiyiwa achina kwachinoenda saka muchinzwa ndichinyanya ndichikurudzira Pose pandinotaura kuti vabereki ngavabhiridze zvipo zvevana eh, usatarisire kuti kana iwe uri ticha mwana wako achaita ticha usatarisire kuti iwe kana uri makanika mwana wako achaita makanika aiwa kusiyana kwakaita zvigunwa zvedu ndokusiyana kwakaita zvipo zviri pavana nekusikwa kwatakaitwa namusika vano nekuzvarwa kwatinoita saka zvakazongouya sezvanamhuri yavo kuti zvakatanga kuuya kuhope ndinoridza magitare futi ndinoridza acoustic guitar ndinoridza jazz e, kuti kutaurira chokwadi kuti magitare ndo akatotanga ndakatotanga kuridza magitare sanda kuridza mbiri asi mbiri abva dzakazoya dzakabva dzaenda kumberi kwemagitare nekuti ndo dzakatanga kuunza chikafu patebo ndo dzakatanga kuunza mari ndo dzakatanga kuunza raramo e, Magitare handina kumasiya nanhasi ndoramba ndichipractiza ndichiita umbore kuita mamwe masongs zvakafanana nemaalbum maalbum atinawo so far tine three maalbum rekutanga makuru tese ratakarekoda 2012 rechipiri tina chidamdam ratakarekoda 2017 kubva 2012 svika 2017 pane matambudziko anenge aripo ipapo zvinhu zvakaoma saka kutsikirira pasi asi music inoda simba nekuramba uchirwa album rechitatu rekupedzisira ndiro izwi remvura rine song hit song iri kunetsa mucheko weretso nana tsotso nana chiringazuva varipo chiringazuva futi yakasangana netumagitari afrochesi totarisa kuti munoimba nemunin'ina wenyu tapiwa handizive kuti pakutanga kwenyu kwekuimba kana muchinorekodha 2011 ndopamakaa ndopamaita zvekuimba ndize mhm. totarisa kuti mugore iroro futi mama kuita zvemadrama makupinda munana tiri parwendo mungagona kungotitsanangura kuti maizvifambisa sei kuti uku muri kuacta uku muri kuita zvekuimba e, zvaitika ndabva kumbira dzenharira ndairidza nembira dzenharira nana samaita e, tendai gamadze sekuru samaita ndova ndaibata nawo vanhu ivavo ndo vakatouya kuzo ndikati ndo vakatondisumudza kubva kumusha e, kuenda kunobata navo e, ndabva mumaoko masekuru isdo chidziva e, vandaishanda nawo vachindiguruma vachindi dzidzisa dzimwe mbira dzandasati ndaziva tiri kumusha tairidza vamwe munoti mastraight tune imbira dzeya dzeya dzinenge dzakangofanana eh, neyanguti eh, dzine kaunyore kadzinazo dziri simple than idzi dzatinoridza dzatinozosanganisa vazhinji vanoti mix tune inenge iri cross eh, yekuti dzinenge dzakasiyana matune ndo vanhu vakatanga kundibatisa maoko ivayo Ehe, ndichiramba ndichiumbiridzwa, ndichizowedzeredzawo nezvimwe zvandinenge ndinazvo zviri mandiriwo. Ehe, saka ndabva kumbira zina ra 2007 ndichizotanga ziva rembira. Ehe, ndo pakatanga chikwata, pandakatanga kuumbiridza chikwata ndiri kushamva kwamusana. Saka ndaita ndichiuya muHarare ndichidzokera. Ndaiuya ndichizoita mashows e, e free pachena. Pasina kwekutangira, iri nhau yekuti ndionekwe. Ndaiva ndine shungu dzekuonekwa nanhasi dzinongoripo ameno zvinoitika pazvipo zvekuiridza nekuimba. Pane kaisetimendi kanovapo pakuonekwa uchiridza uchiimba. E, ndikakudzai kuti munoziva kuti mazuva ekutanga pandakatanga kuita mashows ndaikanganwa kupiwa mari. ndaikanganwa mari yandatoedzerwa kuya kuzoimba ndaitokanganwa tatopefoma pastage ndatopedza vanhu vanhu vafara takazadza pandatonzi nekufarisa kufara kuti ndafadza vanhu vajamba paspika vanhu vasvetuka ndotorowa mota kutopinda mumakombi totoenda totozonzi nevakomana kudhara ko tipewo chitionaiwo tozotanga kuvhunda kuti ah ndakanganwa mari nekufarira kuti ndapefoma zvinhu izvozvo zvaiitika kwandiri nanhasi zvinovapo kungomira pamberi pevanhu vekuridza vanhu vachinakidzwa chishuwo chemuimbi wese and zvinotofadza izvo zvinotonakidza i think ndochinhu chekutanga kana munhu uri muimbi kuti kunakidzwa nebasa rako Hey, iwe ukatanga wanakidzwa iwe ndokuti vanhu vazonakidzwa nezvaunenge uchiita mm. muchishanda pamwe chete totarisa makaramba muchingoenderera mberi nezvemadhirama toonana mm. tale of the box mukazobuda vana narujeko kuzoita madhuna kuti madhirama akawanda wanda maiwarama muchingobuda asi chitarisa karekta yenyu yakawanda chaiyo chaiyo ndeyekubuda muri kun'anga toda kuzoti imimi pachezvenyu munosvikirwa here kana kuti karekta yamunongopiwa Right, pane vana ndasiri rangu pekuti pakuuya kwandaita ndichita mashows eh, saka ndo pandakatanga kusangana nevamwe maartist nemaactors ndakatanga kusangana na mukoma aron chundura moyo ndo vakandisimudzira pakuacta eh, vachibva eh, nditi ah, iwe mbiro dzavo kuti dzei tiri kukuda kuti tiri parwendo mazuva iwayo tiri parwendo yange ichangotanga ichipisa eh, ichinetsa pazetv saka ndopandakatoona pandakanga kudzidziswa kuacta kumira pamberi pekamera kudii kupinda mukareta ndarava vaititi kupinda mumudhu ndararona pinda mumudhu kana itori mudhu yefaiti vaigona kuti kuita kuti ugumbuke upinde mumudhu uende pamberi pekamera saka ndakatanga ndakandoma ndakadzidziswa takaita malessons acting pamass media house eh, mutown um, ndo ndichisangana namukoma vainzi yanaitsvura achitidzidzisa kuactor asangana naedison folo ainzi chabvonga patiri parwendoyo ndo aididzidzisa kuactor tikazotanga kutorwa nemadrama akasiyana nemafilm akasiyana siyana nemaproducer nemawriters e, vana table of the box pandandiri walter ndiri main actor

Eh, zvinoitika kune vanhu vese vanoacta izvozvo zvekuti pane pati yaunenge watanga kuita ikafadza vanhu kana kuti yaunenge wagadzira sita nayo ipapo saka vese vanenge vachiteera vachitsvaga maactors vanokuonera ipapo obva vafunga ndopoga paunogona awe ndifunga ndopaanokwanisa saka vese vanenge vakunzi a ah, muda svikiro ine munotora vimhof padrama renyu muda n'anga ine munotora vimhof mukuda vanenge vari mudare ine munotora vimhof because vanenge vakakuona uchi ekta ipapo uchipagona ini ndofungawo pamwe inyaya yekuti zviri mandiri ini hangu ndinobhilivha kuti munhu wese anosvikirwa hakuna munhu asingasvikirwi munhu wese anesvikirwa nekuti munhu wese ane chivanhu munhu wese ane dzinza ane ropa eh, munhu wese ane midzimu saka midzimu munhu wese ane mashavi mashavi zvipo eh, midzimu zvipo zvinoteera vanhu eh, tisati tapedza kuti mudzimu unenge wati mudzi Unenge wataura maroots wako. Saka hapana munhu asina mudzimu. Pandoni pese munhu wese pandoni pandoti ah apa sikuziva kuti ndazozviita sei apa hameno zvandazongoiti. Apa hameno zvazongoitika. Kana pa stage mwana ita hameno ndazoita sei. Eh, ndokusvigirwa ikoko. hamheno kuti kumba mudzimai wenyu kana mhuri yenyu izvezvi inozvigamuchira sei kuti imwe unoita kuita zvekuimba zvemusambo wedeze uyu unodzi nevamwe vanhu vanokusvika pakuti ha ah, izvi zvemusambo wedeze vamwe vanofunga kuti zviri hamheno kuti zvine kakuromba mukati pamwe mogara ungotitsanangurira kuti vanozvigamuchira sei uye mafanzi kana vanhu vari kunze vanokugamuchirai sei eh, ini ndotenda hangu musika vanhu nemudzimu kuti ndakapiwa mhuri inogamuchira zvandiri zvakasimudzirwa nababa vangu eh, vanonzi vainiki nedega namai vangu eh, ndo vanhu vakandisimudzira vakatsigira mbira kusvika ndasvika pandiri nhasi eh, ndinotsigirwa zvekare nemudzimai wangu wandinoshanda naye zvinotsigirwa nefunga munotoona munin'ina wangu pane umwe futi asipo ndiye goto kwemba medu anenge aripo futi pastage anoridza futi hosho eh, asi pandiri pese kachiti ndine ndina vanhu zvinji vanoziva kuti muchaina tapiwa eh, vanhu vemhuri vanonditsigira saka zvinhu zvandinongotendewa hangu kuti ndakawana vanhu vanonditsigira ndiri mhodzi yembeu yakadonhera pane manyowa nemutsagwani ameno muchaita sekutaura kwawaiko maybe ungagona kungotiudza kuti zvakamira sei mukushandidzana nemukoma wako une here paunongofunga kuti aindoda kubuditsa album kana single rangu ndakazvimirira pakuti muchiri kungoshandidzana ah, makadii muri yezimbabwe zita rangu rinonzi tapiwa pastage rinonzi muchina vazhinji vanonditi chokunyanya eh, pakushanda kwatinoita kana zvinhu muchishanda musingatonzerani muchishanda zvakanaka eh, pfungwa dzekuti uite chako haudziwani nekuti nii muchishanda zvakanaka saka handina tariso yekumboti ndichati nditi nditi zvangu kana kudii tiufabatadana kudziva rembira muri backing vocalist munoridza zvehosho izvi pamwe tingada kuzoti makatanga rinhu kuita zvekuridza hosho pane akakudzidzisai kana kuti makangomukawo zvenyu masangana nehosho dzenyu mukatanga kungoridza dambudziko riri pandiri nderekuti ndikaona munhu achiita chinhu makati nditedzere ndinogona kutedzera nemazvo saka ndaiona ndakangoona munhu achiridza ndinokwanisa kutedzera ndaona munhu achifamba kana stepe mucheno wakwanisa kutedzera andoma ndokutanga kwandakaita kuridza kusho avaitoti vachitobvawo kunoku pavaibva kukazinaa achiti apa ah, munhu wataona achidza kusho achidaidaidaidaachitana maoko chidai dai mapatani pasaudi nemuromo Futi yaiti ruchi yaita chidaidaidaidaidaidaidaidai ndakatanga kuti toisa chidai todai zvekuti kutanga kwandakati itiwo ivo vaitogumbukawo vachiti hausunyatsosvika chepu chepu eh, ivo vaitarisirwo zvavainzwawo ininiwo pane zvandainzwawo musoro mavo zvekuda kuwedzera zvavaindiudza saka ndokutanga kwandakatida kutobatanidza sound yanga iri musoro ndozvo ndokuzotanga muchaina ina hangu handizoti muchaina muchaina hwacho huri nechepapi ndogona kungotiudza kuti zita rekuti muchaina rakabva pasteji here kauti zvakatanga sei anitoziva ndakazongozwa ndakuzi muchaina zvino zvinoitika ndinoziva kuti zita rangu chipiwa nevanhu vakatanga kuriramba ndopanotanga kubvumbira saka ndakatanga kuriramba bva ndakabvumbira bva razopedzera ndangonyararawo Nozhinji vakutopedzera kuti muziva kuti ndiri muchena. Vakukuita iwe. Ah, inini hangu ndinoda kuti tataurire chokwadi zvangu handidi kurova mupinyi ndakavega imbwa. Nyaya inonetsa manje. Ah, Eh, uyu mukomana uyu angobuda hangu musaga mukomana uyu tine maskits ataiita pastage kana kuti tichiridza nemumastreets umu Eh, tichitaura achitaura chichinese na handizi hangu ndechefeki here kana ndechechokwadi saka inini ndaizodudzirawo hangu sandii ndichinzwa kuti ndozvaari kutaura izaiva eh, paanogona kutochitaura saka anogona kungotitaurira chichaina chaodudzira kana pari pastage chete haizvezvazviiti titongokupai ka stage yekungotaura zve two minutes kuti vanhu vatoziva kuti zveshuwa paya pamee muchitaura istage orit totarisa kumacollaborations vimhofu macollaborations makacollaborata nateresa mavhima maybe mungagona kungotiudzawo kuti maishandidzana sei sezvo iye ari based in south africa eh, takashandidzana zvakanaka chaizvo nateresa eh, isong imwe chete inonzi muroora eh, takaita ah, kwakudzara eh, tanga ndakafarwa kushanda ipapo nalazarus bohora gringo akashaika ndopatakatotanga kutoona navo papo tikazivana paproject eh, iyoyo tikaita vhidhiyo iroro rikabuda zvakanaka rikagamuchirwa ndakatozonzwa kuti ne maawards arakahwina ikoko kusa vadzokera saka zvakandifadza kuti taita zvinhu zvinobudirira E, ndakashandawo nana mm, Cynthia Mare. E, Cynthia Mare. Ndakashanda naye. Uh, patakaita Star Bright 2013 tikazodyiwa hedu kuma quarter finals. Takatadhunza kubva pa 10,000 contestants vangu varipo. tikaburitsa vamwe vanhu vese tikaso nembira dzega tichipfeka nhembe saka yatisega taa tine skiri iroro rekuti taitongosvika ipapo takatoveka nhembe tichitongoridza mabira saka takakwanisa kusvika mumaquarter finals but anga ari mentor wedu anga ari sindia mari shes based in uk eh, ndifunga munonzi vanoimba aitibatsirawo nemaadvice nemalicense emusic ndizvinhu zvakawanda zvaaita Zvine vaimbi vakawanda vandakashanda navo vana mukoma Glen Zulu vakatisimudza. E, kutanga kuita mashows ndakatanga angu ndakazvimirira. Ndakatanga kupinzwa muindustry na mukoma Glen Zulu. Vekuimba mazai adhimba vaye negitare ravo one. Tisi taitovaopenera mashows avo ese e, tichigara uchitungwisa. Eh, kuti itange kuzikanwa fan base yangu tange kuwana takatanga kuunganidza vanhu muchitungwiza eh, tikatendera chitungwiza yese ah, takaunganidza vanhu ndopa takatanga kukura kazita kuti kazosununguka kakuzikanwa ipapo eh, nana baba harare vandinosangana navo tichibatsirana pasaizvozvi pane kolabo iri kutouya Ndatitori mustudio nezuro nababa Harare tichipedzisa nekupolisha collab yedu Vimhof featuring baba Harare. E, iri kubuda paalbum rake kwangu futi kune masongs ake na neni ari kubuda futi paalbum rangu ratiri kuita futi. E, ndashanda na nanadiana samukange tinosangana tichishanda tese payoutube pane mamwe mabasa atinoita mumari yesouth pane collab futi iri kuuya nadiana e, ndinopiwa vakawanda ndine imwe yandakazopromisa vanhu ndinongoramba ndichipromisa kuti ndine imwe collab iri kuuya nemuimbi mukuru ari muno muzimbabwe handigone kukutaurirai kuti ndiani toda kuti vanhu muzongogara makateya nzeve kuti pane imwe collab iri kuuya nemumwe muimbi murume mukuru kana kuti mukadzi mukuru imi muchazoziva kuti ndiani kana maona yabuda tichambovaisiwo kumbira ehe maybe mungada kungotiudzawo pamachallenges amasangana nawo pakuridza zvembira izvozvi izvi mongotizotmaanzwanekusekwa ufunge eh, unoziva kuti vanhu vanongofunga kuti mbira ndedze mweya yetsvina ndedze mashava akaipa ndedze urombe but eh, ukanditarisa unofunga ndirombe nesi munhu wekuti tingasodzi irombe eh, vanhu vanongosvibisa mbira vachingodzisvibisa hameno handizi kuti zvinobva newe kupi hatidi kutaura zvakawanda but ngatisadare mbira idzi ndedzemunomo ndo chinhu chatofanira kuti titodana nacho kuti ndo cheduwo chemunomo bcause mbira haina kugadzirwa kuuk haisi yekuamerica haisi yekueurope iyi ndo yemuno muzimbabwe yakagadzirwa muno muzimbabwe toona kunge tichitoisumudza kudai kana hurumende chayo yaitotanga yaipromotawo mbira ka dzichipindawo muzvikoro dzidzidziswa vana vakure vachidzidza vachiziva mbira zvichienda kumberi tisiiriwo magenerations akuuya nekuti ndo zveduwo izvi zvemuno muzimbabwe saka dai vamwe vanhu ka vaikwanisa kudziridzawo vachiimbawo mbira vachisumudzira vachiumbiridza nekuti ukatoona kana varungu vanodziridza ku kunana europe overseas hakuna kumwe kwavanenge vadziwana vanenge vatouya kunoko tatovadzidzisa isusu saka muchiona dzichikwanisa kutounzawo chimwe chikamu chetourism muzimbabwe mbira idzi dzinotoingwa nevanhu unotokwira ndege kuya uzonzwa nekudzidziswa mbira saka dzakakosha asi chototi chamisa ukati unove munomu ndo vanenge vachitoti ukatofamba uine deze mutaundi vamwe ukati waguma vanogona kuridza mhere toscream ndasangana nemunhu anopenga kana kuti hameno zvavanofunga but sandizo makatorasika imboyedzai kuteerera mbira munzwe zvairi inotaura zvimwe zvinhu saka makanzwa ndakaburitsa album rinonzi izwi remvura ine zwi risinganzwisisiki kuti riri kubva pai ine mamwe maririro ainoita anogona kutorapa vazhinji havazivi kuti mbira inorapa e, inotorapa munhu ari kurwara ukanzwa sound yembira ukairidzirwa kana uchirwariswa nezvirwere zvinokonzereswa nemhepo ukateerera mbira unokwanisa kutorapika kunotori nevanhu vandakaona vakawanda vanouya vachipupura kuti musi pandakauya kushow yenyu ndairwara nemusoro ndandane nguva kana ndakatobva kuchipatara ndichirwara nezvakadai ndakabva ndapora musiwo mbira dzinorapa kuteerera music yembira kunotorapa usina chawaitwa kungonzwa mbira dzinobvisa stress dzinotokupa chimwe dzinokupa umwe mweya wekuti iwe uzive kuti ndivani mweya iwoyo ukauya unokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvaunga usingagoni kuita kumwe kwese Hakubasa pamunoenda muchinoridza kana kuna mashwede kana kuti pamunoenda kana pahuku nepamwe pamunomboenda muchinoridza mm. pane here nguva yekuti mukaridza mbira pane vamwe vamunotoona kuti uyo anenge akubudirwawo kana kuti akudonha nembira idzodzodzo zvamataura kuti dzinoiti zvinoitika kazhinji zvinoitika kazhinji kune vamwe vanotouya vachibvunza kuti ii ndikutya kuuya kushopu yenyu kuti ndozosvikirwa zvinoitika izvi e eh, zvinoitika asi handisi kukuchidzira kuti musauye uyai sizona mutaura kuti hakuna munhu asingasvikirwe kusvikirwa futi hakunyadzise kupoterwa hakunyadzise because hausiriwe wakazvisvedza asi hausiriwe wakazvidana zvinhu zvinoitika ndinganguti nature zvinhu zvinoitika zvinongori muvanhu hazvitizike kana zvaitika zvinhu zvisangoitikawo e tinozongoonawo zvekuita kana zvaitika isusu asi tinosangana nazvo kakawanda pamwe pacho i remember takatozombomiswa imwe show pahuru yadzo kust marys yanga akazara musi iwoyo ndingangoti almost hafu yebhawa vanhu vakadonha pasi vakatanga kuumburuka vamwe vachikambaira vachidzvova amunoti maslay queen vaivai Ah, vachinzwa vamwe vakutanga ndakazongonzwa kuti tsitsa hangu vamwe baba vangu vauya nemadhamu vavo vakutoshaya madhamu vakushaya kuti vodii mukuru vakudzova aburitsa ziso e, zvinhu zvakanga zvinhu zvinoitika izvozvo asi asi zvinhu zvinotyisa e, handikanga nomusi iwoyo kuti takazombomiswa chitoo nemukuru webaba Vakomana, mumira izvi nasina kumira mushe. Tibatsirei utoita sei? Ndimi makonzeresa. Ndikati aiwa hatisiri isu takonzeresa. Isu tangoriza chete mbiri. Vanhu vadonha vadonha vamwe vakufamba nedumbu, vamwe vakuumburuka, vamwe vakuzvidira mvura. Vamwe hatizive kuti zii. Zvinosanganwa zvimwe zvacho nevamwewo vanhu hatisivi kuti zvese ndezvechokwadi. Kune vamwewo vanenge vanwawo mavave. Castor Light inozviita. neblack label nemamwe madoro akadaro eh, vamwe vakanwa vanobva atosvika yega nekunakidzwa mbiri hameno zvadzinoita dzinokunyongosha dzokukonzeresa kuti uburitse hunhu hwakavandika saka zvinowanikwa imbira zvadzinoita dzakasiyana nezvimwe zviridzwa zvese zviriko ndotarisa ndikuona kuti mauya nenhekwe mungada kungotiudza kuti nhekwe inoshanda nezvei uye kana imi muchiishandisa zvinenge zvichifamba sei eh, dai matoti munofamba nenhekwe nekuti padei ndiri ndopaine iri eh, ndinofamba nefodya vamwe havasi kunyatsoiona ini ndoputira hangu mudendere vazhinji vanoti chino asi tinototi dende ndomandinoisaiwo vamwe vanoputira munhekwe dzakagadzirwa nenyanga aiwa munonzi ivory e, bute nembira nemidzimu zvakafanana nehove nemvura ukaburitsa hove mumvura hairarama saka midzimu ndo vanhu e, tikabvisa chivanhu muvanhu hatirarame saka zvinofambidzana hapana chivanhu chevanhu vatema tisina mbiri zvinofambisana pamwe chete hapana chivanhu chevanhu vatema hapana upenyu hwevanhu vatema pasina chivanhu nekuti chivanhu tinganyepa hedu kuti hatiite chivanhu tee tichitonyepa chivanhu tese tinotochiita kuti mhorisana kwatatanga kuita chivanhu kuti makadiko mhofu makadiko nhai ndihungwe zviya chasura makadiko nhai hungwe makadii mamoyo chera chivanhu kune vamwe vanototanga kutotaura vari pamberi pemagungano evanhu handizive kuti ndekupi kwavanenge vachitaura vachiti hatidi chivanhu isu hatite zvechivanhu vanhu vari smart hatidi zvetsvina asi munhu iyeye ukati nai ndikuda kuyozorora mwana wenyu unozonzwa kuti ndikuda makufukudza dumbu ndikuda chakadaro ndikuda chakati mkwasha hachisi chivanhu here ichocho chivanhu eh, handirongoti nini kana uchiti wahute chivanhu ungotanga wadzima yaunoti senemweya kana kuti zita rechipiri riri pachitupa pako nekuti zita iroro nditateguru vako vakafa vanotodedzwa panodeedzwa zita rako ende vanofamba newe panondonzi mr nhingi ndivo vanenge vachideedzwa tateguru vako vakafa vaya mudzimu wedzinza rako iwoyo saka chivanhu tinongofamba nacho vanhu tinongoramba nemuromo tisingazivi kuti chivanhu chacho zvinorevei mhm. saka zvinofambidzana pamwe chete pamwe pacho izivo shoma saka tine basa rekudzidzisa vanhu kwatiri kubva nekwatiri kuenda ah, totarisa vimhofu pamwe mungada kungoyatso kuti udzawo pane zviri kunetsa masiti zvezvizvi mm. zvekuti ezvinokutiona eh, vana vachifamba vachiputa bute vamwe vakapfeka mamwe machira egold mamwe anenge ari ewhite handi zvemanjuzu e handisi kuti zvinofambidzana sei nezvemudzimu mungagona kungotisananguro sezvo mauya munoza zvechivanhu zizi rikagara muhuku rinenge raakutiwo ndava huku eh, pane vamwe vari kuhwanda nechivanhu kune vamwe vesatanism chaivo vari kuhwanda nechivanhu sandizvo zvichosvika nguva yazvinozobuda pachena zvikakunyadzisa kana zvikakudzokera zvikakukuvadza kana kune vechinamato cho yemakereke kunozori nevamwe vanotohwanda nechinamato ichocho vachinyepera kuti tiri vekereke vaine mamwe mabasa akaipa vanoita zviriko kwese e, kungotiwo mazuva anaya chivanhu chava kudzoka kudzoka kwachinoita chakafanana nemvura inoyerera muhova rwazara rwizi rwkange rwazara inotofamba ichikukura mumarutivi mese merukova netsvina netsvina yemarara ichienda zvavako kwatiri kuti tichiziva kuti aya marara aya matanda akukurwa nemvura idzihova idzi Hadzisi dzose hove, ende harisi rose goridhe kana kuti chuma chinopenya. E, kune vamwe vanhu vanozviti vari kuita chivanhu vachibata mabasa akaipa, asi mvura nemafuta hazvisangani. Zvikasangana pane chimwe chine urimu chinotoenda pasi, chimwewo chisingarime chinoenda padenga. Hazvisangani. Musasanganise mabasa akaipa. neakanaka mwenje nerima hazvisangani ndosaka mwenje ukaenda parima rima rinotiza richitangirawo pakagumira mwenje saka ukada kuhwanda nechivanhu uchiita mabasa akaipa hazvifambi zvakanaka hauna kwaunosvika kumberi saka izvozvo zvinowanikwa e, mazuva anaya kune vakawanda vanoda kuti ubatsirwewo nezivo chaiyo sezvanambotaura kudzidziswa kuti vanozviti ana manjuzu ava vanozviti vari kuteera madziva Chii chiri pauri? Wakaziva sei kuti injusu? Wakanzvera here mweya uri pauri? Ngatinzverei mweya iri pamuri musati maipembedza, musati maigamuchira. Usangotanga kuti njuzu njuzu, utanga kufamba wakashama uchitinyadzisa, utanga kuita mabasa akaipa. Sandizvo chivanhu chaicho chinototaura kudzikama neunhu, chinototaura eh, rudo nerunyararo, chinototaura kukudzana nekufamba nzira yakadzakachena ndosaka tichiridza mbira dzinotaura chivanhu hmm. handizive kuti advise yamungada kupa kune izvezvi vana vari kudzimba vari kutoona izvezvi kuti ha inangu ndinenge ndofarira zvekuridza zvemusambo wedezi izvi asi havana anovakurudzira kana kuti vabereki vanenge vachiti aiwa musaite zvechivanhu kune vanhu mbochishora kuti hachiiti chakadhakwa hachiiti pamwe mungakurudzira yamungada kungopa vari kokumba izvezvi ndozvandambotaura zviye zvekuti vabereki Tine mhuri dzatinadzo mudzimba medu, vana vedu vatinobereka, ngationgororei chiri pamwana. Vana vamunototi vane misikanzwa yave, mukazvitarisisa vane zvipo. Vana vanonzi vanonetsa vane misikanzwa yave, zvipo pane zvipo, tarisisai, vhurai maziso mutarise ipapo, muumbiridze chipo ichocho, tarisisai kuti ari kunetsa nei, mutsvage chiri paari. muumbiri dzaizvozvo vamwe vanogona kutamba bhora vamwe vanogona kuimba vamwe vanogona kuita zvekusona vamwe vanogona kuita zvekuruka kana kugadzira mota kana kudii kuuya kwazvinoita zvipo izvi zvinotouya zvinonoka nenzira dzakasiyana siyana pavanhu saka tarisisai ukanzwa munhu achinzi ane zvaari kuita zvisiri kunzwisisika vanobatsira kuumbiridza umbiridza yekunyanya vabereki umbiridzai vana vapinde mugwara movaumbiridzo vapinde mudirection movaratidze direction vagone kuziva eh, tikatobvunza iva vakabata makamera kuti zvakatanga sei unotonzwa kuti vainetsa kuchikoro vachingoti ticha vakapira gotsi kutanga kumuti nka eh, eh, zvinobvira kure zvamwe zvacho zvinototanga iri misikanzwa but misikanzwa kuseri kwemisikanzwa ngatitarisei kuti kudii Chitende chinorema chine mhodzi. Nyuchi dzinoruma dzine huchi. Vanonzi vanonetsa vaya pane zviri pavari zviri kuvaita kuti vanetsa zvigadzirisei muone kuti chii mubiridzi mm. ndotarisa makasheya mastages nevanhu vakasiyana siyana kuri mm. kunzi nhasi mawana mukana wekusheya stage nastella chimweshe munganzwa sei ndinofara chaizvo ndachera kavaya ndinofara chaizvo kuti ndatsikidza nonachera ndikagashidzana zvikomo zvemutunhu womwe zvinogashidzana mhute eh, aiwa hapana chakaipa kavo eh, zvekuti ndinototarisira kuti ndifunga tichasanganawo mhiri ikoko kwavari eh, ndinotofarawo tikazosangana tikatambidzanawo ruzivo nekugashidzana ruzivo nekutsinidzana iko kutogara pasi tichiridza mateme tese zvakaipi hazvina kumboipa nekutotsigirwawo nemamwe mapromoters akawanda kune mapromoters akawanda muri kungosimbirira kugospel nekudhansiwo kombira muri kumbodzifungawo here ko ndidzoka dzimuno midzi ine ndodzi kutodiwowo kunze uku imbofungaiwo nezvembira mukafunga mbira mofungawo vimhofu tine vamwewo vakawanda vanoitisa mbira asi tirimo muindastry tiri kuzama kuti tiburitse zvanga zvatsikirirwa pasi tizvisumudze vanhu vazvikamchira hameno muchina zvaungada kungoti kana zvikagadziriswa muno munyika yedu yezimbabwe kusimudzira kaucha yedu kati izvi kagadziriswa mbira dzinoenda mberi ya ndinokumbiro mafanike kuairplane

saka muri kukumbira kuti paitwe maairplay akawanda embira ya paitwe zvirongwa zvinotiitwa zvinoonekwa nezvembira maprogram zembira akawanda itovi neprogram yaedzanagwenya mbira ndizoti ingenda nekupi program eh, vimhofu mm. pamwe mungangotiudzawo kuti pakunyora mimhanzi yenyu zvakamira sei ndiona kuti munoimba ancient masongs ekudhara asi tira kuzoti mamwe acho munorota here munoita zvekunyora pasi here zvinofamba sei ndinoimba masongs ekudhara aiwa ndinoridza mbira dzekudhara ndichiimba masongs ari kugamuchirwa nevanhu vose vemazuva ano nevekudhara e, zvinoitika dziyo dzinouya zvakasiyana siyana sezvandamutaura kuti dzimwe dzinouya kumakope kukurota kuhope asi hadzisi dzose dzinouya kuhope dzimwe dzinongouya uchifamba nzira utongonzwa munzeve kana melody inongouya uchifamba kana kudriver dzimwe pamwe pacho ndinotogona kutogara pasi kuti mwana situation yandasangana nayo apa ndaona chakati chakati chiitika ndaunyora song asi kazhinji masongs akadaro anonetsa kunyora ekuti ndaunyora song yandaona iri kuitika zvakati ndikutaura hangu kwandiri ini unogona kuyedzerwa wakabata peni mbira uinadzo pasina kana one word rauya unochema kuti kutonzwa machunga kuti akuchema amona ugori kufemba bute uri ugori femba mhuno dzingotadza dzingovharika but hapana kana one song inouya zvozongoti mamusiso zvinongoya zvedi kuti munzwa wakutoimba imwe song saka ndoda kuzama kutaurira vanhu kuti ah, zvinhu zvine zvipo izvi ameno zvazvinoita zvinoita zvega pazvinenge zvaada kukuita so zvinongouya zvega hazvisi zvinhu zvekufosa hazvisi asi zvinhu zve kuimba hakudi chido kunoda chipo eh, ya vakawanda vanoda kuimba sikana vasina chipo ii zvinonetsa eh. mapending projects amuinawo ndakunzwa muchitaura zvekuti mune album renyu iri kubuda pamakaita kolabho nababa harare tingada kuziva vanhu vangada kuziva kuti album renyu richabuda rini uye maprojects aripo ari lined up kana masongs amungataura kuti aya ndo anenge aripo paalbum renyu taura kuno kuti negutu remasongs rakadai dambi chairo saga remasongs ndofunga masongs andinawo asati arekudwa anogona kusvika four maalbum kana three maalbum eh, asati atsikiswa asati arekodwa hai ndotofungidzira kuti mahiti ese sokuti kuti ipapo patoda kuisa this album ndiri kufunga kuti titomboburitsa kana 15 masongs timbokamura awanda mudura timbopa vanhu eh, ya ndiri kugadzirira kuti ndiburitseri handi mabva mukunzwa izwi remvura komuka chibata kamukombe wenje unonzi mukombe wendye mukombe wendye eh, wakuuya ushu mhm. eh, taona nhasi kuti mauya nembira dzenyu tingakoda kuti mumbonyatsotiridzira ini nahangu ndofarira kambo kanonzi mucheka weretso mukambokaridza chingonzwa muchaina chinova hosho sezvamava muchitaura tione kuti uchaina hwacho huri nechepata

Kwose kwakanzi vhii mhofu and dziva rembira. Tinokutendai zvikuru kwazvo nemuchaina nekuuya kwawaita muzuva ranhasi from me Linet Bennett and the entire crew behind the scenes it's a pleasant viewing.